السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرینے تساں سب ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر خریت نال ہو سو اج دا مزیدار پیارا ولاگ کرینے شروع ویور اج بہوں پیارا ماشاءاللہ ولاگ بنانا لے تاکو چل دے ہیں اپنے علاقے دا وزٹ کروینے ساڑے پیارے پیارے کچھ ایسے ایسے سین ہیں تاکو ڈکھینے ساڑے شہر دے علاقے دے تاکو امید ہے پسند آسن تساں ساڑے ویڈیو نال جڑے رہو انشاءاللہ تعالی تاکو پیاری پیاری اپڈیٹ دیندے رہا سن سارا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا ویور تے انشاء اللہ تعالی چلدے آں اگاں تہاکوں ویو کروینے ہیں پیاریاں پیاریاں چیزاں دا پیارے پیارے چیزاں دا رزلٹ تہاکوں ڈکھینے ہیں تہاکوں امید ہے کہ اچھیاں لگسن ساڈے چینل تے اور تساں جڑے رہو ساڈے چینل نال چلدے ہیں اگاں وی لاگ کرینے شروع لو ویور ماشاءاللہ اے دیکھو جی ساڈے علاقے دا کتنا پیارا ویو ہے اے ہے ویور اتھوں دی نہر ساڈے کتبپور شہر دی نہر ہے کیونکہ

کیونکہ اے بڑی پیاری لگدی پی اے نہر تاکوں دیکھو کہ اساں اے پیارا ویو دکھاون کیتے آئے ہیں لیکن تاکوں اصل چیز جیڑی ماشاءاللہ دکھاونی ہے نا کہ میں آدھا کیا بات ہے ویور اے اے اے نظارہ ویور دیکھو ماشاءاللہ کہ اوں آگے کہ سورج گروپ تھیندا ہویا ہوئے ویو ہوئے تے بڑا خوبصورت بڑا پیارا لگدے دیدے پہ ویور سورج گروپ تھیندا پہ ایتھو کیونکہ اے لوکیشن بہوں گھٹ ڈیکھنڑ کوں ملدی ہے ساکوں اے لوکیشن ملی اساں تہاڈے نال شیئر کریندے پئے آں کیونکہ اے لوکیشن بہت پیاری لوکیشن ہے ماشاءاللہ کیونکہ ایہو اساں وی لوکیشن بہوں گھٹ اکثر ملدی ہے اے اساں ٹائم نوٹ کیتے ٹائم نوٹ کر کے اساں آ گئے ایتھاں ماشاءاللہ اے ویو دیون کیونکہ تلے نہر چلدی پئی ہے اتو سورج غروب تھیندا پئے سائیڈاں دے ہرے بھرے درخت ہیں بڑے پیاری لوکاں دی پئے بہت پیاری خوبصورت لگدی پئی ہے میں آدھاں ویور تہاکوں ایہو سواں ویو ڈیکھنڑ کوں ملے اساں دعا کریسوں انشاء اللہ تعالی اور ایویں ماشاء اللہ ساڈے چینل نال جڑے رہو تہاکوں بڑا پسند آسی اور بڑا پیارا لگسی تہاکوں۔ اور ڈیدھے پے وے ویور ماشاء اللہ کتنا پیارا ویو ہے اتھوں دا اور دیکھو ماشاء اللہ ویور ساں کیویں لگدے پے ہیں پچھوں سورج غروب تھیندا پے ہے اور ماشاء اللہ تعالی وچ اساں آندے پے ہیں میں آکھاں کہ کیا بات ہے اللہ پاک ہر کہیں کوئی نظارہ ڈیکھنڑ دی توفیق ڈیوے بڑا پیارا نظارہ آندا پے ہے۔ سورج غروب تھوندا پئے اساں اتھاں سامنے سورج دے سامنے کھڑ کے تے ویڈیو شوٹ کریندے پئے آں ایڈو بڑی پیاری نہر چلدی پئی ہے پانی رم جھم چلدا پئے بڑا پیارا بہت پیارا موسم ہے ویدر بھی بڑا پیارا ہے اج دا لیول دا ویدر ہے ویور ماشاءاللہ تاکو ساڈی ویڈیو اج دی پسند آوے پیاری لگے گرمی دی وجہ کر کے نا منہ خشک تھی ویندا ہے اس گل مینڈ نہیں کرنا تے بڑا پیارا ویدر ہے اج دا ماشاءاللہ ڈیدے پئے وچ سورج غروب تھیندا پئے اور تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے آلا سورج غروب تھیوݨ دے نال نال نظردا پئے وچ اور ایڈو ماشاءاللہ چلدی نہر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دی نہر میں آکھاں کیا بات ہے بھی بھائی ایو سوا نظارہ ہر مسلمان کو دیکھن کو ملے کیا بات ہے ویور دیکھو زوم کر کے کیا بات ہے میں آدھا کہ چلو ماشاءاللہ تک ویور اگلا نظارہ بی آئی ڈکھائیں نے چال کے کتنا پیارا ہو سی۔ ماشاءاللہ ویور اے اتھو دا بڑا پیارا ماحول اے بڑا پیارا میں آدھا دیکھن منگ دے ویور۔ ویور ماشاءاللہ اگاں اساں آیاں تھوڑا جا کر کے تاں اتھاں مچھیاں پھدیندیاں پئیں ہیں اساں اگے تاں کوئی موسم دا نظارہ بھی دکھا دو مچھی پھدیندی ہوئی اے کنڈیاں لگیاں کھڑیاں نے تھے مچھیاں پھدیندیاں پئیں ہیں دیکھو اللہ کرے کوئی نہ کوئی وچ مچھی آویں تو اساں دکھیں نے مچھی کیوں پھدیندی پئی ہے۔ جنابی ور دیکھو مچھی پری نہیں بھی سے نہر تے ہن دیکھو جی کوئی مچھی آن دی ہے تو اڑی گھنے نہ تو ول نہ سہی بس سارے چینل جڑے رہو انشاءاللہ تعالی تو اڑی گھنے کوئی مچھی آن دی ہے کہ نہیں آن دی ہے گوتھ لگی کھڑی ہے کیتھ لگی کھڑی ہے تے اوہ ول ماشاءاللہ نہر دا نظارہ تے ول کیا بات ہے نا کیونکہ بڑی لمبی نہر ہے سہی

اے ویور ماشاءاللہ ایتھوں رستہ کراس کرݨ دا ہے۔ اے پل ہے ایتھوں کراس کر کے پرلی سائیڈ تے تساں ونڄ سڳدے وے۔ اتھاں سامݨے وی بھائی مچھیاں پکڑیندے کھڑن۔ اے پل دا رستہ ایتھوں پل کراس کر کے تساں ونڄ سڳدے وے اڳاں سدھا پار پرلی سائیڈ تے پرلی سائیڈ دا علیحدہ کنارہ ہے۔ اے ویور دیکھو بھائی ہوری مچھی پھدی بیٹھن اے دیدے پئے پن اے بھائی مچھی دکھیندے پن اے زوم کر کے اساں آکھیا مچھی ساکوں دکھاؤ اے دکھیندے پن کیا بات اے ویور لو مچھی دے گی دی اساں مچھی پکڑی ہوئی چلو ماشاءاللہ خیر ہوئے ویور انہاں دا نصیب۔ ویور ماشاءاللہ نہر دا نظارہ تے میں آکھاں کیا بات اے فل پروٹوکول اے نہر دے نظارے دی ویڈیو بناون دا اے اپنا مزہ اے ویور۔

اے ویور اتھو دا ماشاءاللہ بڑا پیارا نظارہ ہے اتھے دا اتھے اندر بہت موسم ٹھنڈا ہوندے کول موسم ہوندے ویور بنگلہ ہے بنگلے دے اندر بہت پیارا موسم ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوندے اتھے انجوائے کرن دا بڑا مزہ آندے میں آدھا کیا بات ہے ویور بہت پیارا نظام ہوندے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوندے اتھے اس طرح اتھے دا بنگلہ ہے اس بنگلے دے بڑا پیارا نظام ہوندے کہ میں تاں جتنا وی آکھاں ونجے گھٹ ہوسی ویور تے بہت پیارا وی آئی پی موسم ہوندے ویور ایتھے ویور ول ماشاءاللہ کوئی مالٹیاں دا باغ آ گئے میں آدھاں کہ مالٹیاں دے باغ فالسیاں دے باغ بڑے پیارے پیارے باغ اتھاں نہر دا پل ہے پل تلو پانی گزردا پے روڈ چلدا پے تے اساں ماشاءاللہ ولاگنگ کریندے ودے بڑی پیاری پیاری تاکوں مزیدار اپ ڈیٹ ڈیندے پے ہیں اور تساں ساڑے چینل نال ایویں ماشاءاللہ جڑے رہو تاکہ بڑی پیاری پیاری اساں اپڈیٹ ڈیندے رہسوں ساڑا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا سبسکرائب کر چھوڑا کرو ویور تہاڈی مہربانی ہے بیل آئیکن گھنٹی بھی نال پریس کر چھوڑی کرو اے تساں دیکھو ماشاءاللہ فالسیاں دا سوری مالٹیاں دا باغ ہے لیکن مالٹے کہن لگے تو کو دکھاؤ مالٹے لگے ہوئے ہیں دیکھو ہے نا بڑا پیارا باغ ہے اتھوں دا

ماشاءاللہ بڑا پیارا ویدر آ گیا جی کیا اتھو دی ماشاءاللہ بڑی پیاری لوکے اتھو پودے تلے روڈ ہے بڑا پیارا نظام ہے میں آدھا ویور کے سبحان اللہ اللہ ہر مسلمان کو ایویں دا نظارہ دیکھن کی توفیق دے وے تے انشاءاللہ تعالی تو کو بھی ایویں دا نظارہ مل سی دیکھن کو ضرور کیوں نہ تساں ساڈے چینل نال جڑے رہو ماشاءاللہ تو کو ایویں دا پیارا پیارا ویدر تو کو پیارا پیارا ماحول اساں دکھیندے رہسوں ساڑے چینل نال جڑے رہو تاں پیارا پیارا نظام پیارا پیارا ماحول اساں چینل اپنے دے ریکھے سکھاں دے ویور واری تے اسا موٹر وے تے آ گئے موٹر وے دا تاکو نظارہ ڈکھینے کیا بہت پیارا نظارہ ہے ٹرک ٹرالے گزر دی ہوئی چیزاں تاکو ڈکھینے ہیں تاکو امید ہے کہ بڑا پیارا لگ دی ہے اچھا فیل دی سی ساڑا چینل دے دے ہوئے اے ہے ویور ماشاءاللہ روڈ موٹر وے ارلی سائیڈ دے وی روڈ ہے پرلی سائیڈ دے وی روڈ ہے تو ٹریفک رواں دواں ہے تاں کوئی ڈیکھے نیں کوئی کنٹینر جا کوئی ٹرالا آندہ ہویا ماں آدھاں کہ موٹر وے سی پہ کے سن کیا بات ہے لو سن ٹرالا آگے وے سن بساں بھی بینیاں پین ٹرالے بھی بیندے پین میں آدھاں سن کیا بات ہے ویور اتھو ویدر بھی بڑا پیارا بنا ہے میں آدھاں کہ اللہ خیر کرے ٹھنڈیاں موسماں ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں رہ ونجن بڑا پیارا پیارا ویدر ہے بڑا پیارا ہے مین پھول ہے اتھو دا تے تاکو انشاءاللہ تعالی ساڑا ولاگ اچھا لگ سی ساڑے چینل کو سبسکرائب کر چھوڑو فالو کر چھوڑو تاکو بڑا پیارا پیارا ولاگ اساں دیندے رہسوں ساڑے چینل۔ پرلی سائیڈ دے بھائی ہوری آئی اڑ چھڑی ودے ہیں میں آدھاں کیا بات ہے ویور نال موٹر وے دے نال ہی آئی اڑ چھڑا پہ نظارے نظارے لو ویور اے آ کے سیں کاراں دا ٹرالا کاراں لوڈ کیتی ودے ہیں دے دے کیا بات ہے ویور میں آدھاں کہ ویور چاس آن دی پہ یو سی ساڑھے چینر لینے تساں جڑے رہو ماشاءاللہ تو کو پیارے پیارے پیارے پیارے ویلوگ اساں دے سوران دے ساڈے چینل تے رہ ویسو انشاء اللہ تعالی تہاکوں سپورٹ ساکوں سپورٹ کرو ساڈے نال جڑے رہو اور انشاء اللہ تعالی تہاکوں امید ہے کہ اساں ساکوں تہاکوں پیاری پیاری ویڈیو ڈتی گچھوں پیاری پیاری تہاکوں اساں اپڈیٹ ڈیندے رہسوں اور نال ساڈے نہر چلدی پی ہے ماشاء اللہ نہر دا بڑا پیارا ویدر ہے بہت پیارا ماحول ہے تہاکوں چاسا اسی نہر دے وی میں تہاکوں کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ ویور چاندر وی تھا نکلا ہے بڑا پیارا لگتا پہ چاندر اتھے پتہ تھا کوئی نظر دیں پین چیڑیاں اڑ دیاں پہ ہیں چیڑیاں بڑیاں پیاریاں پیاریاں چیڑیاں اڑ دیاں پین ویور تے ماشاءاللہ بڑا پیارا لوک ہے اتھوں دا وی آئی پی خوبصورت نظارہ ہے اساں روڈ تے آیا سے روڈ تے ولاگ کر کے واپس ویندے پے ہیں اساں ماشاءاللہ روڈ تے ولاگ بنا کے تے روڈ تے ولاگ بنا کے اساں ویندے پے ہیں گھر تو واپسی ولاگ ساڑا انشاءاللہ تکو

زوم زیادہ نی کریندے ول پکسل پھٹ ویسن تاں مکی دی کٹائی تھیندی پئی اے او اس جگہ تے مکی دی کٹائی تھیندی پئی اے تاں امید اے نظری ہوسی بہوں گھٹ نظری ہوسی تے نال ساری اس سائیڈ تے مکی وغیرہ بیجی ہوئی اے مکی دی کٹائی تھیندی پئی اے تھوڑا ہے دور لیکن زوم کیتے نی نظر آونی ٹھنڈی چھاں ہوے ویوا ٹھنڈا موسم ہوے میں تاں کہ سکون امن مزہ کیویں نہ آوے نال ڈرائیو تھیندی پئی ہوے نہر دا کنارہ ہوے نال میں آدھا ویور سکون ہی سکون ہوندے مزہ آ ویندے ویور تسا ایویں ماشاءاللہ ساڈے نال جڑے رہو اگو پیارا پیارا ولاگ بڑا پیارا پیارا مزے دی اپڈیٹ تو اساں دیسو ویور ایویں دا نظارہ دیکھن کو خوبصورت نظارہ دیکھن کو مل سکتا کو انشاءاللہ تعالی اے ہے اسیں ویور بڑا پیارا ہے تے بڑا پیارا نظام ہوندے لیکن اساں ایتھے دی پرائیویسی ہے یا جو بھی ہے اساں کانٹیکٹ کرے سو کہنا مل کے نا کہیں گولا تاں پتہ گھن کے اجازت گھن کے ایتھے دی تو گبال لے ساں ویڈیو دکھے سو بنا کے ایتھے بڑا پیارا ماحول ہے اندر دا بڑا گرینری تے بڑا سبزہ تے بڑا پیارا نظام ہے ایتھے دا انفرمیشن کہیں گول گھن کے نا اجازت گھن کے ویڈیو دی والتوں کو اساں ویڈیو بنا کے اندر دی دکھے سو

ویور اتو ماشاء اللہ ٹرین دی پولی وے اے ہے ریلوے پھاٹک ویور کمال ریلوے پھاٹک اے آٹومیٹک پھاٹک اے کمال چلدا اے۔ ویور آزانہ تھینیاں پئیاں نے ایتھے ریلوے پھاٹک بھی ہے ساڈا موجود پھاٹک ہی آگے جڑا اپنا ساڈے قریب بھی پھاٹک ہے اس جگہ تے ریلوے پھاٹک ہے۔ لو ویور ماشاءاللہ چلدے چلدے اساں ول مڑ کے آ گئے ہیں اپنے کیبن تے۔ مڑ گیا اساں آ گئے اپنے کھوکھے دے ہن سا کو دیو اجازت اساں کرینے تا کو اللہ حافظ اللہ حافظ ویور انشاءاللہ تعالی نویں ولاگ نال ملسو اللہ حافظ